Sen kim? Nireden? Ýene-de Seýdi. Aşgabatdan. Gülçynar täçe, entegem Lälijegim diýýäňmi? Ýok şu wagta diýemok. Şu wagt näme diýýän? Şu wagt başga bir diýýän bolaýmasa. Sen näme diýýän? Men öýdäkä diýýän. Pensiýa näçe manat? Şunça gülmejek bolma bolmady. Ýeterlik berýärler. Ýaşaýas. Gülçynar, täş sen bilen fit etmek üçin näçe manat berdi? Hiç zat beremzok biri-birimize. Mukna. Aw. Puşman edýän hitiň barmy? Häzir ýok. Hersiniň öz gyzykly ýerleri geçdi. Arzuw edýän hitiň barmy?

Nirede? Aýagy öldümi? Juda-juda edip goýberdiler ony. Şondan boldy. Bilemok. Ondan soraýmasam. Ýadyňdan çykdymy? Ýok. Mendenem her kim soraýar nirede diýip. Menem bilemok nirede. Men aýdaýyn nirede. Aýda. Telegram kanalynda. Onlaýn. Kiçijik bölegini goýup geçeli. Ýaşlygy ýatlap. Bäli. Saňa sungat işgeri diýip bilýäsmi? Sungat? Hawa. Hawa. Plagiatlamak sungatmy? Plagiatlamagyň görnüşleri bar-da. Näle? Aý, ne, bu wagt indi hezillik kawer diýilýär, hawa, remiks diýilýär, megamiks diýilýär. Reproduksiýa diýilýär. Ady kän indi plagiat söz ne w mode. Bar ýok diýjekkä ýöne edil ýaplap ýatamzok-da. Halaýyn aýdymlary äý şulaý ýörär-ow diýip käbir kişiler ýaly atdan tutup durjak däl. Näme maksat bilen plagiat edýäň? Edil şu bada edemok diňe awtorskiý işleýän dört ýyldan bäri. Paçti. Dört ýyldan bäri täze aýdym ýükleýiňdä. Nirde diňläp bolýa olary? Aý bar ähli nemelerde saýtlarda bar aýdym com diýdi. Saz platformasynda barmy? Hawa platformalarda bar bar täzeler. Öz tiktok kanalym nememde ýutub kanalymda bar tiktokda goýýan. Garaz. Kto iş, tot naýdýot diýýär, Google-a ýene-de seýde diýip ýazsaň, şu taýda hemme taryhyň çykýar. Tanalýan, ýöne plagiat bolmadyk awtorskiý aýdymlardan haýsylar bar? Sudurum gitdi. Birinji bilen DJ BG bilen. Eý, hoş galýarym. Röwşen bilen onuň edil şolaň urwinde baran aýdymlaryndan haýsy waka plagiat däl? Şo döwürde. Biraz kyn soragmydy men. Indikisine geçeli. Jeýson Nurm bilen birinji gepleşigiňde ýa ikinji gepleşigiňdemi Ahmeddamdan kursdaşym diýdiň. Ýa. Şo bilen haýsy ugurda okadyňyz? Medeniýetde, Medeniýet institutynda bile otardyk. Awtorskiý aýdym ýazmak ugruny biraz sypdyrdyňyzlam ýa? Ýok ol o medeniýetde okaýarka aý menä bular ýaly bir belli aýdymçy bolaram öýdemokdym obyçny bir talypdy soň birden tüweleme galyp gitdi şeýdip o gowja oglan ahmet söz ýok pretenziýa ýok maşynam o özem o hahahaha. Maşynda gezdirdi men. Şu aýlanok dagy. Men-ä oňkida aýlanasym gelýär, olam meňkide aýlanasy gelýär, garaz. Sende näli maşynyň bar? Mende Chrysler. Chrysler C üç ýüz. Özüňi reper diýip hasaplaýaňmy? Reperçilikden tanalamda men repiň üsti bile tanaldym. Aslynda Türkmenistana Seýdi diýip repiň rep aýdymlamyň üsti bilen tanaldym. Ýöne soň aýdymçy bolup gitdim. Ýöne şu badam arasynda rep aýdýan. Fifti fifti. Edil konkretno reper dälde elli elli. O sungadam oňar ýagny o beýleki aýdym sungadam. Aýtmalyny aýdýar. Halk aýdymdan galanyny aýdýar. Top üç türkmen reper. Ýene-de Seýdi. Mät. Jigerik. Meň üçin. Ete meň üçin. Halk üçin bilemok. Pouçaýtsa türkmen repde karol sen. Koneşn. Ahyr soň gözläp tapdyk. Karonam galdyrypdyr. Mekdep mekdep diýip aýdym çykarypdyrlar a näme mekdep zat. Kim çykarypdyr? Aý. Bara ýutubda üýşüp aýdýalara reperler espiterem bar hemmesem bar. Espiter reper mi? Indi olam reper. Rep aýdýada hemme stilem aýdýa olam men ýaly ýöne esasy rep hip hop öz neme ýoljaşy bar. Soň aýdypdyrlar mekdep barada näme diýipdir. Ýa mekdep biziň mekdebimiz näme näme zat diýip Tüweleme şonda gördüm men rep repçiler kän ekeni şo klipde gördüm bu Türkmenistanda diňe repçi keniga. Seni näme üçin çagyrmadylar şo rep aýdymyna? E olary gara bilemokda olar başga dünýäde ýaşaýan bolaýmada biziň rep aýdyp başlanymyza şu wagt ýigrimi bäş ýyla boldy olaň mekdep diýen döwri bilemokda. Bizden bir on ýyl soň-a başladylar. Indem biz mekdep, biz halypa diýip aýdýalar welin. Öz-özlerine. Pouçaýts tak. Seni şo fita çaran bolsalar, fit ederdiňmi? Meselede. Sen mekdep, sen mekdep seýdi diýen bolsalar, ederdim. Pikiriňçe, näme üçin seni çagyrmadylar? Nemes, Tižoly wopros. Şu döwrüň aýdymçylaryna, şu döwrüň şou biznesinde bar zat dereje, pul öňde. Birek birege sylanşyk, birek birege ýatlamak, halypalary sylamak, hormat goýmak. O zatlar soňky planda. Gynansak-da, biziň şolar ýaly sungatymyz şu. Soňky, hasam soňky aýdymçylar şolar. Şo Mekdep mekdep diýen aýdymy aýdan aýdymçylar barysyna hem pul gyzyklymy? Ýöne edil men barysyna diýibiljekkä olary men dogrymy aýtsam tanamogam köpüsini ýöne tanamok diýip tanaýan ýöne gatnaşamok aýdamokda kak aýdymçy hökmünde görýän köpüsini köpüsini göremok ýöne pouçaýsa tak. Puluň peşinde barysy. Men şolaň mysal üçin şolaň biri men bolan bolsam Iý men ýalagam hakykatdanam mekdep diýlen uje naçalo nulewih biz başladykda konkretno professionalny klip edip daşary ýurda gidip stambulda zatda klip düşüp şeýdip rep aýdyp şolar ýalak bir aýdymçylar bar bolsa hormat goýup çagyrardym hökman. Men özüm-ä, men bilemok. Her kim özüň ýaly däl-de. Mysal üçin kimi çagyrardyň? Edil biz döwrümiz bizden başga üýtgeşik bir reperem ýokdy dogrymy aýtsam. Kimler bardy? Big Daddy diýip bardy. Ondan biz çykdyk. Ýene kim bardyr-eý, men edemem. Amandyjeýewada aýdýady olam rep aýdýady. Soň bir üýtgeşik Azadoraz bardy barda. Şatlyk Nuryýew. Şatlyk kän rep aýdanokdy olam aýdýatdy ýöne Şatlygam halypa malades olam meň şo hoşhal aýdymmy şol işledi awtory şol şol aýdymy. Kakras gowy boldy şu wagt ýaňy sorag berdiňä awtorskiý işleýän diýip. Suduryň gitdi aýdymymyzy işlämizde inisiatiwa DJ Begadandi. Hoş haly işlämizde Şatlyk Nurdan, Şatlyk Nuryýew işläp berdi, heňini tapdy, sazyny işläp berdi. Şeýdip şeýdip aýdarsyň diýdi. Pouçaýtsa ony awtor. Biz ýöne ýerine ýetirdik Röwşen bilen. Hawa şol Şatlyk ba Aman onnoň ýene kim diýdim men Bigdädi bady onnoň Azadoraz başga üýtgeşik meň kelläme gelenok dogrymy aýtsam şo döwür ete naçalo nulýewih iki müňden başlap iki müň bäş aralyk Iki müň alty iki müň altynjy ýylda men neme medeniýet institutyna girdim, şoňa çenli rep aýtdym. Soň okuwa girip uje bir açk ýolumy ýitgetdim men. Näme üçin hiç haýsyňyzy şo fite çagyrmadylar? Indi şolaň bar-a, birini göremde şu soragyňy beräýmesem, bilemok. Nä sylaňok, nä sylaňyzokmy ýa ýuka görýäňizmi diýip şu soragy bererin-de, bir ýerde görsem tä göremok. Pikir et oşa berdiň diýip. Hawa. Jogabyna garaşýan onda. Petrlary nädip seredýäň? Eý olaňam bara serhilek-dä. Belli bir adekwatnylary bar, neadekwatnylary bar onuň. Belli bir neme jogap berilmeýär. Waşe türkmen mediasynda halamaýan adamlaryň barmy? Ýaňky mekdep mekdepden başga. Ýo mekdep mekdebi men halamok diýmedimä şu wagt. Prosta hakyky mekdep mekdep den soň çykanlarda albat düşünýäňmi. Edil Türkmenistanda rep diýilýän sungada başlamda indi ýaňky adamlar da sanap geçen. Ondan olar özüçe özleri indi özlerine biz mekdep indiki reperçilere indiki aýdymçylara biz mekdep diýip aýtdyklary şeýle dälmi manysyny alaňda a na samom dele to ne tak men şony aýtjak boldum men olara halamok diýemok. Nirde geýinýäň? Menmi? E, dogrymy aýdaýyn, men wara şu nirden, plandan, aý, pismydany ýerden, olar ýaly däl, kak mne udobno, gde udobno alýan, tapawudy ýok. Men saňa onda bir maslahatym bereýin. Ber. Berkararda Buka magazin bar. Näme bar? Buka. Aha şeýle barýan çotkyja futbolkalar alýan wapşe sportiwnyý ýene iş gerek bolsa hemme zadam şu hytaýda bar pirçatka diýýär tam gruşa mruşa lýuboý zadam bar. Seň adyňy berän belim bar skidka berýäler. Oba berýär. Bary. Özüňi tanymal ýyldyz duýýaňmy? Elhemdülillah. Duýýan. Ýok, şu wagtam özüňi ýyldyz duýýaňmy? Bir ýyldyz bolan adam, indi men aýdaýyn-da, bir ýyldyz bolan adam, bir döwründe biz stadion ýygnap, iki, üç seans, Konsert berip adamlar gapyny döwüp aýnany döwüp şeýdip girýärdiler biziň konsertimize. Şony öz durmuşynda gören adam uje et na wsyu žizn ony aýryp bolmaýar uje özüň sen polibom ýyldy diýýär. Edil men ýyldyz diýip kelläň beýtdirip gezeňem öz içiňden özüň şo duýgy galýar syryň aýryp bolanok ony. Näçe sany köýnek balaň bar? Bir sanap göremok. Ýigrimäge golaý bardyr. Haýsyny geýeniňde adamlar köp tanaýar? Sag, muny gowy pikir. Ýöne şular ýaly şaltaý-baltaý wariant diýen-dä men şuňa. Şular ýaly şaltaý-baltaý elinde gowy tanýarlar. Eýle kostýum balak toýa baramda. Bir hili şo seýdimi şo dämi seredýärler-dä. Sebäbi uje men klipde zatda öňden çykamda adamlaryň wzglýadyna jular ýaly wariantda galamda. Aýdymçy karýeraňy haçan tamamlajak? Umuman neme ýolumy karýeramymy? Hawa. Entä pikirimde ýok enşalla. Demim gelip dursa, gidip dursa aýdarys. Täzelik dörederis. Diňleýjilerimizi begendireris. Köp kişi ýazýar. Ine meň bir pursatdan peýdalanasym gelýär. Näme üçin ene-ata barada serýozny aýdymlaň ýok? Çagalaň barada, bäş sany çagaň bar. Şol Şu maňa ýazýan diňleýjilerime uly sagbolsun aýdasym gelýär. Köp ýat salýarlar. Indi şu ýyl şony makul bildim. Eje barada, dädem barada, gyzym diýip bir aýdym çykarasym gelýär. Oglum diýip bir aýdym çykarasym gelýär. Nesip bolsa enşallah. Parykmaheriň kim? Parykmaherim, eý olam bir dos oglanlarymyň biri. Erbet däl ol ýagny ekeni. Ýöne men saňa ikinji maslahaty berjek. Oldboý diýip barber shop bar. Aşgabatmolda, Gülzeminde, Berkararda. Biz saňa sertifikat sowgat. Çotkyja strişka edýärler. Sakgalyň-a ýok ekeni. Ýöne sakgalymyrt goýberemok. Ýöne saçyňa Gowy edip berýärler täze stil isleseň lýuboý zat. Nememi? Skidka barmy? Saňa mugt seret şu sertifikat mugt oba gelen saçyňy mugtjagaz. Ýa boldy sakal murt gitdi elleme indi ýöne goýbereris Spasiba minnetdar minnetdar old boy Aşgabat. Aşgabat malda, berkararda, gül zeminde bar. Spasiba. Nesip bolsa, tanşlarymyza-da aýdarys. Tanşlaryňa aýdyp oturma, tanşlaryňa men aýdaýyn. Birinji üç adam gelene mugt strişka, polnyý kompleks, mugt ol boýdan. Aşgabat mala gelmeli ýöne. Birinji üç adama. Gyssanyň bölümi çykandan soň Lýuboýsa. Sen görmeýän tanyşlarymda meni hemmesi görýär-ä. Bolýa onda, onda bolýa. Sen wobşem uwereni gepleýäň ýaman gepleşeňde ba aýdymçylar bilen wobşem blogerler be şu belli adamlar bilen gürleşýäň uwereni nagly hawa çüýläp çüýläp soraberýäň. Indi men saňa sorag berip göreýinmi? Ber. Sen öwrenşen-dä bu zatlary. Men nähili, nukak ýa? Gürrüňdeşlik bolmanda nähili adam men? Nähili, nähili, hawa, sobesednik ekeniň? Myhman ýalym, indi özüň netije çykar-da. Ýalym, menden soramaly däl-ä, onda agzalarydan soramaly. Kommentariýa-da ýazyp geçäýeli olar. Ýo, men liçno öz seň münenäňi bilesim gelýär. Blitz soraglara geçäýs. Men sorag berýän, sen maksimalny tiz jogap bermeli. Bolýar. DJ-mi ýa restorator? DJ. Režissýormy ýa aýdymçy? Režissýor. Wälli wülli mi ýa tudaşyda. Wälli wülli. Jan-Myrat janmy ýa jigerik. Jigerik. Ýakynda näli täzelikler bar. Täzelik tak. Birinji bilen Gözel Annamuhammedowa bilen fid işlejek bolup ýörüs şu wagt. Hawa, maslahat edip goýduk. Ol-a birinji bilen. Ikinji bilenem. Bir kiçiräk proýekt bar. Mini film etjek bolýas, awtobiografiýa, meň durmuşym barada. At nulýa nähili başladym hemme zada. Bir kratkometražnyý režissýorskiý film. Şony şu ýyl nesip bolsa işlemekçi. Enşallah. Mende telegram kanal bar. Şu ýerde eksklýuziwny näme paýlaşyp bilýäs? Eksklýuziwny edil w danny moment baka zat ýok. Üýtgeşik hiç ýerde çykmadyk hiç zat ýokmy? Aýdym bolsun, wideo bolsun. Aýdym bar çykmadyk bar. Dawaý şony ýükläris. Bolýa. Bir remix bar biram täze aýdym bar. Agzalara hoş gal ýarymdan başga ýenede bir zatlar diýjek bolsaň diýip bilýän. Eý, agzalaryňa, birinji bilen-ä hemme kişiň işinde, öýünde, maşgalasynda jan saglyk, agzybirlik, yrsgal-döwlet, bereket, esasanam sabyr arzuw edýän. Sabyrly bolsaň. Zähmet çekseň ýagar rehnet diýen. Hemme zat bolar inşallah.